kasi mara e, e, e buti loyi i mani mara yo loyi ni byela vito ra wehe mani hawu na tshemba na we ho hlamala ku ri waye u kumeka u ni vona hi ndlela leyi hi ku na ku tsundzuka ku ri we hi we loyi a nga tshama u te enkarhi luwa ene hi n'wehe va fo mi nga endla sweswi leswi Se ni ta hlamarisa hi yini na kasi no ka ni nga n'wi tivi munhu a swi vona mi endla njhani vanhu va kona na ku tsutsumisa hi ku na ku vona nkarhi wa tsutsuma u tsutsumisa hi yini u tsutsumisa hi mani ni tsutsumisa hi mani mani a ni a ni tsutsumisi hi mani mehe a ni tsutsumisi hi mani mehe ni tsutsumisa hi swa mehe mara info wengi nhloko leyi a wa yi verengi leyi mara info mara wu njha a wu za wu cincana sweswi wehe mamamamvangu phela wena ku tiva ni ri na ku tsundzuka ni sweswi enhloko leya wenge a yi verengi mara yi mpfuka kasi mara ho yina nhloko ya me a yi verengi kambe a mi tshame mi yi vona kwini nhloko ya ku vereka hi ku ku verenga mavoko na ni byele u tsutsumisa yi mani wehe wa u ta hi ku tsutsuma u tsutsumisa yi mani kasi mani loyi no fana na yehe hi ku hinkwako laha ni fambaka koho munhu ni byela hi mani va ni tsutsumisa hi mani kasi no fana na mani mina e kasi hemfo eh, ni ri kasi hi faneke hi vulavula njhani ni ri u tsutsumisa hi yini ke ni byele ku tsutsumisa hi yini wo caciwa phela na meni fanele ni swi tiva swa endleka na meni swi lava ni tsutsuma sweswi u tsutsumisa hi yini kasi o oh, sorry mala a ni nga mi twisisi xivutiso xa n'we kasi mi ri ni tsutsumisa hi yini a ni ku mi ri ni me ni tsutsumisa hi mani ene mani loyi a ni n'wi tivi okay lexi ni tsutsumisaka i ku e ni huma le ka misa lowa commando e misa lowa i ni bile kahlekahle misa lowa i ni be ngopfu namuntlha mani heyi u tsutsumisa hi commander commander yo luya ni va nga ni byela swa kahle hi i ku tsutsumisa loko swi te yini u endle yini na wehe ku na mehe phela i ku na swin'wana a nga ni fambisanga kahle miyisa luya mani i ku tsutsumisa i ri swilo yini a miyisa loyi a nga kahle lowa commander a nga kahle to thala a nga kahle ni la n'wi vhakachela le ka yehe wo fika ni hoxahoxa hi magrade swi kotekote swa yehe miyisa loyi kahle kahle ni onhele siku namuntlha hayi hikuva n'wi vhakachela ntsena N'watakwe le Mambango a hi fambe hi ya hlengela misa luya khomani. Hi ku kahle kahle khale loko ni karhi ni hleketa ni na swi le ku n'wi ba misa luya wa vona. Ni lava ku ri mina we a hi fambe hi ya hlengela misa luya hi n'wi ba. Phela ni sungula ni twa vanhu va ku i bukutele vanhu swa ku i bukutele vanhu misa loyi wa swi kosa ku se yi onhele tiko la za ngoma se manje i bukutele vanhu a hi fambe hi ya hlengela misa loyi u yi vona njhani? ha kwala ni mana n'we kwalana hayi yaleyo yi right yaleyo a hi fambeni mi ya ma n'wi hlengela misa loyi hawa eh, ni yena ya n'wi hlengela kasi ni ya lwa na yena ri one wo phela loko u vula ri me ni yena n'wi hlengela leswi vulaka swa ku wehe a wu yi ku lweni wena eh, kasi ni ya lwa na yena ri one a hi suke a hi suke hi va hi twanane kahle laha ku ri mina wehe ya lwa na ye hi ri vambirhi then mena we famba leya ya lwa na yemisa luya ya ni vula so ku loko mi karhi n'we mi lwa na yemisa luya na me ni ta va ni karhi ni ri ku la ni langutisa ku ku humelela yini da u to va langutisa u nge vi wu lwa we kasi

loko ni fika laha a ni ku xini loko ni fika laha ne na weta yi ku swi vone emisa loyi khale hi nkarhi ni swi twa hi ye swi kahle hi ku hatla u ni byela sweswi a hi swilo hi pulana um emisa loyi i loko se hi fika laha se hi fika hi swi endlise ku yini ku lave hi ze hi n'wi hlwetahlweta loko a za a huma ndlwini vhele hi fa mi n'wi sungula mi n'wi nghenela a biwa na mi ni ta va ni karhi ni mi mi ta ni vona vhele eyi mm. na ni kwate ngopfu namuntlha ku ri ni kwate mhaka yin'wani e a nga ka a nga ni endli wa ta ku leswi. ni ta huma laha ndlwini ne ne ta huma endlwini yemisa loyi ne Mm. i ta vona ku ri mina ta endla yini i ta vona kahle kahle futhi a yi nga vula- yi nga vulavi hi swona ku i ta swi vona yena. u ye ku swi vona yena a ni ku xisi u ye ku swi vona namuntlha ne ku ta va na xitori xin'wana lexikulu hi mhaka leswi ni nga ta swi endla le ka misa luya futhi a hi fambi a hi fambi hi nga zi hi dyana Ah, ah, nkarhi mlandzeni. e a hi fambi hi nga zi hi dyana nkarhi na u ye ku swi voneni ku kahle kahle ku ya humelela yini kokwalaya